De Magasinn gëtt Iech presentéiert vu Wiwi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière.
Fraen zu Lëtzebuerg, déi mat enger Drogesucht ze kämpfen hunn. Ech hunn heiansdo mol schonn iwwerluet, ech maache mer e Schëld, wou drop steet, et ass méi einfach duerch d'Rësch ze goen, wéi d'Mall fir Suen ze froen, wéi sech mam Becher dohinner ze sëtzen. Firwat jidderee süchteg ka ginn, wéi den Abrigado dës Mënschen opfänkt a wéi d'Gesellschaft dozou steet. D'Gesellschaft kuckt och ëmmer Angstvoll auf die Menschen, fill mit Ekel und Abscheu.
Rallye-Spaass op Mallorca, mat dobäi 6 Ekippe vu Lëtzebuerg. Mir wollte wësse wéi opwenneg een esou eng Course preparéiere muss. Mam Petzi bei den Dokter. Attention ça commence et maintenant on va retenir notre respiration.
Wéi een de Kanner mat dëser Method d'Angscht virum Spidol huele wëll. An mir och nach dat neit Lidd vun engem Lëtzebuerger Duo, déi normalerweis net op Lëtzebuergesch sangen. Gudden Owend am Magasinn. Et ass eng Plaz, wou d'Foussgänger nëmmen ongär laanscht trëppelen. Och d'Automobiliste si frou, wa se séier laanscht sinn. Op der Streck vun der Gare iwwer d'Diddenuewener Strooss op Bouneweg kënnt ee laanscht den Abrigado. Eng wichteg Plaz fir Mënschen, déi mat Problemer mat Drogen hunn. Et ginn zu Lëtzebuerg schätzungsweis 2.500 Mënschen, déi schwéier drogenofhängeg sinn. Beim Abregado, der sougenanntener fixer Stuff, gesäit ee vill Männer. Mee wéi lieft et sech eigentlech als Fra an dësem rauen Drogemilieu? Wéini hëlt d'Sucht d'Iwwerhand a ween ënnerstëtzt d'Drogekonsumentinnen um Wee eraus

Mee virun allem en oppent Ouer. Schwaarze Café, gell? Ja. An da komm ech ëmmer nëmmen dann, wann erëm alles fort ass, ne? Wënsch Glück.
Merci, Max. Merci. All Méindeg bitt d'Fraegrupp am Abrigado den Drogekonsumentin-nen eng Plaz, wou si sech op d'mannst fir e puer Stonnen gebuerge fille, fräi schwätzen a raschte kënnen. An da kanns de och nei Kleeder kréien. Jo.
D'Melanie ass Kënneg hei. Si lieft zanter enger Zäit schonn op der Strooss. Dat ka jiddwerengem passéieren. Bei mär ass et esou gewiescht, datt d'Leit net drun denken, datt et heiansdo einfach nëmmen eng Saach vun Depressioun ass. An déi meescht, déi ech kennen, hunn einfach iergendwann keng Kraaft méi gehat, well déi Gesellschaft haut esou opgebaut ass, datt een ëmmer nëmmen fonctionnéiere soll. An da mécht een dat a mécht een dat an iergendwann, enk et, geet et net méi. Bei mär ass et och esou gewiescht, iergendwann, Konnt ech einfach net méi an do hunn ech mech einfach hinnergesat a wollt ech net méi opstoen.
Den éischte Kontakt mat Drogen hat d'Melanie mat 17 Joer. Trotz Sucht huet si op der Uni e Master gemaach. Iergendwann ass si op Methadon iwwergesprongen, huet domat en normaalt Liewe gefouert, als Proff geschafft, eng kleng Famill gegrënnt. bis enges Daags hire Mann gestuerwen ass. Mir waren eng jonk Famill, ech war déck glécklech, Mamm, Papp, Kand, 3 Joer, clean alles, säit Joren. Méindes huet et geheescht, een hätt eng mol Gripp, Donneschdes war en dout. Elo sëtz ech do mat engem Kand vun 3 Joer.
Dëse Schicksalsschlag huet si gebrach, eng schwéier Depressioun ausgeléist. Spéider gouf dann hiert Kand placéiert. E weidere schwéiere Coup fir déi jonk Fra, déi dorops hin d'Handduch geschmass huet an Trouscht an en Dro gefonnt huet. Et ass net eng Cause fir dat een do oder do lant. Et ginn ëmmer verschidde Facteuren. An dat verstinn d'Leit net. Dir sidd Lëtzebuerger, dir sidd opgewuess an enger Famill ouni Problemer, mat nëmme Leit déi Uni hunn, Fonctionnairen, alles an esou, an dir sidd awer hei op der Strooss um Buedem. Wéi kann dat sinn? D'Melanie ass e Beispill dofir, datt et jiddereen treffe kann. Den Ament versicht déi 43 Joer al Fra mat engem Traitement d'Sucht nees an de Grëff ze kréien. Während dem Etat de crise huet een am Abrigado aus der Nout eraus mat der Substitutioun ugefaangen. D'Claudia Alla, Direktesch vun der Struktur, ënnersträicht, wéi wichteg et ass, déi Offer ze hunn. Grad hir niddregschwelligen, ësserdeesch Produktqualität

schon auch mit gewissen Medikamenten en Griff kriegen kann. Geschätzt gëtt et zu Lëtzebuerg ronn 2.500 problematesch Drogekonsumenten. Am Dag besichen tëscht 120 an 150 verschidde Persounen d'Struktur um Dernier Sol, sief et fir am Konsumraum oder dobaussen ënnert hygieneschen Ëmstänn hir eegen Drogen ze konsuméieren.

Schwierig. Im gesamtgesellschaftlichen, denke ich, müssen wir weiter arbeiten, dass wir informieren auf das Medizinische und dass die Menschen wirklich als krank betiteln und sagen, dass sie medizinische Hilfe brauchen. Sou, hei ass d'Partie vun der Nuecht. Dat heescht, mir hunn hei 7 Zëmmer mat 6 Schlofplazen. Ech weisen Iech hei zum Beispill, sou gesäit en Zëmmer aus mat 6. Wetter, Munich, Moyenne, All Dag 5 Fraen, déi hei schlofen. Am Joer gesinn d'Educatricen hei en Moyenne 85 verschidde Fraen aus ënnerschiddlechen Altersklassen, Nationalitéiten a soziale Schichten. Vill vun hinne si Mammen, hir Kanner a Foyeren placéiert. D'Majoritéit vun de Fraen prostituéiere sech, fir hire Konsum an d'Iwwerliewen ze finanzéieren. Dat si Fraen, déi ganz vulnerabel sinn duerch hire Konsum. ganz vill och duerch de Konsum och psychesch Problemer hunn. Hei kënnen mer awer déi Fraen schützen an mir léieren déi Fraen och kennen, dass eben d'Gesellschaft muss wierklech verstoen, firwat sinn déi Leit op der Strooss an net well se wëllen. Voilà.
D'Tanja huet keen Doheem. Si ass zanter ville Jore schonn op der Strooss, e Liewen, gepräägt vu Sucht a Gewalt. Dëst doheim muss zesummegeschloen, och der Gare. Awer ech hu mech gewiert an dee lo. Éischt erum Buedebierg, an dat net mat der rietser Hand, well op der lénker Säit sinn ech bal gelähmt, ausser mäin Aarm geet nach, awer mäi Bee geet net méi.
Nuets schléift d'Tanja hei am Nuetsasyl, moies kritt si Substitutiounspëllen, ësst eppes a mécht sech op de Wee op d'Strooss, fir ze heeschen. Säit méi wéi 6 Joer kënnt si an de Fraegrupp, hei fillt si sech wuel. Du hues och eng schéin Néilfaarf. Merci.
Déi glitzert och. Jo.
Also ech verstee mech gutt mam Claudine, mee ech kann och vill mat him schwätzen. Mir kënnen och streide gell? A mir kënnen och gutt streiden. Gehéiert alles dozou. Fra Leit déi streiden och heiansdo mol gären.
D'Frae wëssen, dass eise Fraegrupp méindes vun 10 bis 6 ass. Mir preparéieren ëmmer alles hei. Dann ab hallwer 11 froen si schonn, do ënnen sinn se do? An da kommen si erop an d'Entrée vum Nuetsasyl, schellen, mir héieren si heibannen an da gi mir opmaachen, kommen si hei ran an da si mir hei am Fumoir. Dann drénken se Kaffi, froen no enger Zigarett, ginn an d'Douche, froe fir schlofen ze goen. Mir ginn hinnen propper Kleeder, wa mer der hunn. Mir hunn Hygiènesartikelen. Ganz banal normal Saachen einfach hu mer hei.
D'Tanja ass zanter 8 Méint clean. Den Entzuch ass haart. D'Ënnerstëtzung vum Team Abrigado ass essentiell. Beim Tanja maache mer et och esou, dass mer him net, also mir ginn him seng Medikamenter vu moies an dann owes éier et schlofe geet oder esou an do kréie mer esou mëttes, da kréie mer eng Stabilisatioun hin andeems mer zesumme schaffen an e klenge Kader an dat huet et elo schonn. Him gehollef fir mol nemme sou ze konsuméieren an jo lo muss een nach kucken mam Alkohol. Et geet ëm krank Fraen wéi d'Tanja, d'Melanie an anerer, déi all Dag versichen an dësem haarde Milieu z'iwwerliewen. Fir si soll et an Zukunft eng adaptéiert Struktur ginn, déi hinne Schutz a Wuelsinn bitt.

stabilisieren zu können, mit dem Konzept umfassend mit medizinischen Hilfen, aber auch mit den sozialen Hilfen, das wird hier tatsächlich einzigartig und auch Pionierarbeit sein.
Wéini de Projet starte wäert, steet nach net fest. Viraussiichtlech soll dat awer nach dëst Joer sinn. Bis dohin wäerten d'Tanja an d'Melanie wuel weider méindes de Rendez-vous am Abrigado net verpassen. Ech wëll einfach just net krank sinn. Ech hu keen Interessen drun, Drogen ze konsuméieren. Dat ass bei mir ëmmer esou. Ech wëll, dass et virugeet. Äddi an alles Guddes a Merci, dass der sou léif waart a mech gefilmt hutt. Merci Marie. Merci.
A mir kommen elo bei eng aner gutt Initiativ, déi Mënschen hëllefe soll. An dësem Fall sinn et Kanner an hir Angscht virum Dokter oder dem Spidol. Zu Bréissel an der Teddybier-Klinik kënne Kanner mat hirem Petzi bei de Monni Dokter goen an esou déi verschidde Prozedure kenneléieren, dass se keng oder manner Angscht hunn, wa se selwer eemol Patient sinn. Wéi dat ausgesäit, wann u Petzier ronderëm gedoktert gëtt, weist eis d'Vidosava Kuzmic.

Dee gudden Dudu huet scho sou munch brenzlech Situatioun entschäerft. Mir maachen elo eng kuerz Paus an duerno nach e ganz besonnegen Dag fir e puer Lëtzebuerger op Mallorca.
Well d'Haus renovéiere schonn deier genuch ass, kritt Dir bis zu 100 Euro Reduktiounen op Äert Buedzëmmer bei all Tranche vun 1.000 Euro geschenkt. X2O, vill méi fir Äert Buedzëmmer!

D'Rallye Classico op Mallorca war dëst Joer och fir 6 Lëtzebuerger Ekippen e Motorsport-Event, dat se sech net wollten entgoe loossen. Virun zwou Woche wor et schonn déi nonzéngten Editioun vun dëser Rallye a mir hunn am Virfeld dovun de Guy Hoffelt getraff, fir mat him ze kucken, wat et fir en Opwand ass, wann ee bei esou eppes wëll dobäi sinn. De Reportage elo vum Philippe Dondelinger.
Schlësser Thierry. Klein Dominik. Ech sen de Paul Kellen vu Miersch an hei ass mäi Kopilot. Hei rens Etienne.
Also ech sen de Guy Hoffelt. An ech sen de Luc Kalmes.
Alf Gaspar.
Aly Kriddel. Joël Tusch.
An Steve Zimmermann. Patricia Wanderscheid.
An Bob Kellen.
Dëst sinn déi 6 Lëtzebuerger Ekippen, déi zu Mallorca bei der 19ter Editioun vun hirem Inselrallye Classico mat un den Depart elo ufanks Mäerz gaange sinn. Mee esou wäit si mer nach net. Mir ginn am Virfeld eent vun den Teams heem besichen, de Guy Hoffelt, dee mat sengem Co-Pilot Luc Calmes herno an der Course deelhëlt. Bei him doheem awer net de Luc Calmes, mee säi Mecanicien, de Luc Schmit. Un him hänkt elo alles of, kuerz virum Depart. Jo, am Prinzip schonn. Wann eppes schif geet, da kann dat ënner Ëmstänn meng Schold sinn. Jo, e muss e grousst Vertrauen hunn. Ech mengen, et muss een derbäi sinn, wou e bëssen Ahnung vu Mechanik huet. Se fuere jo awer mat relativ héije Geschwindegkeeten do ronderëm an dann ass et scho wichteg, dass Bremse, Fuerwierk, Rieder, alles richteg ugezunn ass, alles an engem gudden Zoustand ass an een och gesäit, wou iergendwou vläicht kéint e Problem optrieden, fir ze vermeiden, dass eeben Jo, schlëmmstefalls en Accident geschitt, a wann et domm geet, eebe mer mat enger Dommheet ausfalen, wat mer net wëlle maachen, vue dass mer e groussen Trajet op eis huelen, fir eng schéi grouss Course ze fueren, an dann hoffe mer, dass mer do och gutt duerchkommen.
Anung vun der Mechanik, dat huet de Luc no ville Joren Erfarung, esou huet och de Guy Vertrauen an hien. Ëmmerhi fuere se op enger Insel de Rallye. Fir de Guy geet domat awer och en Dram an Erfëllung. Ech sinn de Rallye schonn zweemol hannereneen, zwee Joer hannereneen, 2006, 2007, mat mengem Kolleeg Udo Schwarz als Beifahrer awer gefuer. An ech wollt dat och ëmmer selwer eng Kéier fueren, d'Geleeënheet war awer ni do. An elo virun eng lescht Joer hunn ech de Luc kennegeléiert, Luc Halmes, an deen huet deen Auto do kaaft an hie selwer wëll awer nëmme Beifahrer sinn. An du hun e bëssen esou geschnësst an du soten, Bé mol, da komm mir zwee fueren zesummen. Et sinn haaptsächlech d'Preparatiounen an alles ronderëm, wat déi meeschten Zäit an Usproch huelen. Den Auto muss preparéiert ginn, well herno all Sekonn zielt. An obwuel de Guy schonn Meeschtertitele mat heem bruecht huet, gesäit e seng Chancen kleng, fir et zu Mallorca bis op de Podium ze packen. No et sinn wierklech ganz vill schnell Autoen do. Also ech gleewe kaum datt do eppes ze man ass fir éischt 3 Plazen, well also Porschen an Lancia Stratos, déi aler ass nach een do an ech mengen d'Konkurrenz ass zimlech grouss. Den schlëmmsten wat ee ka vergiessen ass den Helm. Deen ass awer hei dran, do sinn ech awer elo sécher. Ouni Helm duerfs de net fueren, de muss een hunn. An den Hans, dee läit och dran. Dee läit hei am Darm. Deen hunn ech och. Dee muss de och onbedéngt hunn, well soss brauchs de net dohinner ze fueren. An dann heescht et wierklech näischt ze vergiessen, ëmmerhi sinn et iwwer 1.000 Kilometer bis op Barcelona an dann nach eng jett mat der Fär eriwwer op d'Insel. E puer Stonne virun der Course. Eis 6 Lëtzebuerger Ekippe stinn natierlech mat hire Gefierer beieneen. De Guy an de Luc maache sech esou lues prett an dann. Endlech dierf de Guy dat maachen, op dat en sech esou laang gefreet huet, fir e Kick ze erliewen. Dat ass einfach de Kick fir esou séier ze fueren. An dann hei ass esou eng immens schéin Etape spéciale, wou s de wierklech kanns richteg schéin, wéi soll ech soen, an deene Serpentinen do, An et ass wierklech einfach flott fir hei ze fueren. D'Wieder ass bal ëmmer gutt hei. An doheem ass et elo kal a naass an schneit. An hei ass et dat beschte Wieder.
Eng Course iwwregens mat verschiddene Kategorien. Eis Lëtzebuerger sinn alleguer ëm Zäit gefuer, also dee Séierste gewënnt. Een Deel Strooss an dann herno nach een Deel um Circuit. Wéi gesot waren och nach aner bekannte Gesiichter esou wéi den Aly Kridel mat um Rendez-vous. Wéinst der Léift zum Automobilsport ass all dëse Rallye-Passionéierte kee Wee ze wäit. Dëst Joer war ech och zu Baaschtnech. Dat ass och e Rallye, dee relativ schwéier ass. Do geet et normalerweis iwwer Schotter an iwwer Schnéi. Do si mer dann och gefuer. Dat geet och iwwer dräi Deeg. Elo si mer hei zu Mallorca. Dat ass elo e bëssen eng aner Numm. Et ass vill méi Asphalt, mee natierlech vill méi schnell. Dofir si mer och hei mam Porsche hei. Dat mécht eis e bësse méi Spaass de Moment. Voilà, jo, ech liewen dat a sech als Passioun. Ma no enger Stonn, fënnef Minutten an e puer Zerquetschtener rullen och de Guy an de Luc mat hirem BMW iwwer d'Zillinn Dëst nom Ali Kriddel, deen et op d'Plaz 10 gepackt huet. Guy an de Luc klasséiere sech domadder als Véierzéngte vu 27 am Generalklassement. De Luc huet nach keng Kéier méi gelies, grad esou wéi s du.
Gutt dass se all ganz ukomm sinn. Tell Me Why, esou heescht dat zweet Lidd vun aacht, dat am Kader vun der RTL-Initiativ Eis Stëmme virgestallt gëtt. Geschriwwen a gesonge gëtt d'Lidd vum Duo Alph Alpha. Si hunn den Challenge op sech geholl an e Lidd zum Thema Mënscherechter an Demokratie geschriwwen. Mir ware beim Tournage vum Videoclip dobäi a wollte méi iwwer d'Band wëssen. Op wéi enger Sprooch sange si normalerweis? Liewe se vun hirer Musek an op wéi enger Bühn wéilten se gäre mol stoen? D'Isabelle Henschen huet dat alles erausfonnt.
De Bert Jung a Charel Geimer maachen zënter 15 Joer zesumme Musek. Salut alleguer, mir sinn Alfalfa. An dir lauschtert eist Lidd Tell Me Why. Mam Thema Mënscherechter an Demokratie.
Fir den Duo ass et déi éischte Kéier, dass si op Lëtzebuergesch sangen, an dat war en Challenge. Mir hunn laang dru geschafft, bis mir de richtegen Text haten, déi richteg Musek, an elo fille mer eis wuel dobäi. Ech mengen, et muss een sech dobäi wuel fillen, wann een op Lëtzebuergesch séngt. All Mënsch huet d'Recht, op liewen a fräi ze sinn, net versklavt, gefaangen oder ausgenotzt ze ginn. Komm, léi mir erklären, Wou mir do grad stinn, ech hunn dat Gefill, ech hu vun all deem nach net vill gesinn. Wäert et dann an Zukunft weider Lidder op Lëtzebuergesch ginn? Ech géing et definitiv net ausschléissen. Mee voilà, natierlech spillt dat natierlech och eng Roll mam Lëtzebuergesche fir am Ausland. Dat versteet halt och kee Mënsch. An et ass halt och keng esou poetesch Sprooch, fanne ech, fir ze sangen. Also net, datt Englesch déi poeteschst Sprooch ass, mee Lëtzebuergesch ass schwiereg, och wéi s de d'Intonatioun hues, wéi s de alles setz an esou. A mir fillen eis um Enn vun der Rep wuel am Engleschen. Mir, säit mir Musek man, schreiwe mer op Englesch.
Geschriwwen hunn si dëst Lidd fir Kanner e Message mat op de Wee ze ginn an d'Thematik verständlech ze erklären. Mir zwee wësse selwer duerch Projeten déi mer gemaach hunn a Schoulen a Maison Relaisen, wéi gutt een duerch de Medium Musek einfach un d'Leit an virun allem erun d'Kanner erukënnt, voilà, an et ass schonn e bëssen eis eis Idee hinnen dat nozebréngen, mee um Enn vum Dag wat méi Leit eis Musek lauschteren, wat mir méi frou sinn natierlech.
Momentan ass Musek fir si nach en Hobby nieft dem Beruff. Dram wier et, dovunner ze liewen. An op wéi enger Bün si emol wéilte spillen, hu si och virun Aen. Sou mäi perséinlechen Dram ass wierklech enk op engem grousse Festival zu enger Headline-Zäit ze spillen, mat, voilà, 10.000 Leit. Ganz kloer, dat ass natierlech eppes, wou een dovunner dreemt, voilà, awer näischt

An eisem Podcast Am Takt kann een och nach en Interview mat deenen zwee lauschteren. An dee Podcast, dee fënnt een op rtlplay.lu. A muer geet et bei eis bei de gréissten europäesche Satellittebetreiwer, d'SES, Vu Betzder aus steieren se eng Hellewull u Satellitten, 36.000 Kilometer iwwer der Äerd. Am Top Secret muer gi mer hannert d'Kulisse kucken, wéi se do genee schaffen. Hei iwwerhëlt elo de Fränk Goetz mam Journal. Ech wënschen nach e schéinen Owend.

De Magasinn gouf Iech presentéiert vu Wiwi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière.
Am Virfeld vum Tour des Flandres ginn an der Belsch e puer Hallefklassiker gefuer, déi fir Spannung suergen. Rtl ass fir Iech live bei deene spektakulärste Coursse mat dobäi a weist Iech, wie fréi an der Saison gutt a Form ass. Lass geet et e Freideg mam E3-Präis.
De Vëlosport, zesumme mat Miwwel Thiel zu Housen a Miwwel Österreicher zu Maarnech.